Fita, servizzi għal ħadd ħliefek. Din hija il-podcast Ħadd Ħliefek. Illum wasalna l-puntata oħra illi minn ġimgħa għal ġimgħa qegħdin nitalmu ħafna aktar dwar is-servizzi li qiegħda toffri fita u naturalment id-differenza li qed tagħmel fil-komunità Maltija magħna. Fl-ewwel parti tal-din il-poddata llum ħankunu qegħdin nintaqgħu ma' Sur Carlos Tivala li huwa il-Kap Eżekuttiv ta' Fita kif ukoll ma' Marilena Imbrogli li ħa nkunu qegħdin niddiskutu ftit dwar il-FITA Braille Learning Hub. Ħa naraw naqra x'jiġri, kif kif jgħallmu il-Braille, x'inhu il-proġett ta' tagħlim li qiegħed issir. Insomma, hemm ħafna mistoqsijiet oħra biex ma nibdux nitkellem propju minn issa il għaliex minn hawn ftit oħra nitqgħu magħhom. U mbagħad għat-tieni parti tal-programm tagħna għandna żewġ mistiedna interessanti immens. Għandna om u iben. Ħa nintaqgħu ma' Karen u ma' Quivin il ħa nitkellmu ftit dwar il-ħajja ta' Quivin fil-ħajja ta' kuljum kif jinnavika eh, minkejja il-fatt il li hu ma jarax. Mela, minna u ftit ieħor ħa nintaqgħu wkoll ma' dawn il-persuni jibqgħu magħna. Fita, servizzi għal ħadd ħliefek. U għalhekk ħanaddu għall-ewwel parti tal-programm tagħna li kif diġà kont qed ngħidilkom ħankun qed nitkellmu aktar dwar il-Braille Learning Hub. U sabiex nitkellmu dwar dan miegħi għandi żewġ uċuħ familjari issa. Għax diġà ntqajna magħkom f'puntati li għaddew diġà il-kap eżekuttiv ta' Fita Carlos Tivala nsellimlek kif inti. Grazzi, tajjeb int.
Tajba, tajba, grazzi. U għanna u koll il-Marilena Imbroll, illi diġà ntqajna magħha wkoll f'puntata oħra li kienet hawnhekk mat-tifla gustuża tagħha Melania. Yes.
Kollox sew?
Yes, yes, thank you.
Illum kif diġa kont edha ngħid ħan nitkellmu ftit dwar dan il-Braille Learning Hub. Dan huwa proġett pjuttost frisk, hux vera.
Iva, kienet kollaborazzjoni li ħlaqna mal-Ministeru tal-Edukazzjoni. Mhm. Ir-raġuni hi illi hemm tfal biex l-imperd fl-iskejjen li m'għandhomx lajnuna biex jitalmu l-braille li jisħoqilhom. Mhm. U mal-Ministru tal-Edukazzjoni deċidejna li l-fita la taħdem fis-settur tal-brejl tista' tieħu over dan id-dipartiment il-ġdid li ħlaqna fejn eh, impjegajna erba' persuni qed nalmuhom il-brejl taħt il-supervizjoni ta' Marilena Mhm. biex eventwalment meta nkunu lesti em, nkun nistgħu ngħinu tfal fil-bżonn. Ekku, ekku.
Qed nippreparaw kollox biex imbagħad nilonċjawha kif suppost. Qed illonċjawha kif suppost. Kif nibtet? Ila li nibtet din l-idea ilkom taħdmu fuqha? Le, di bdiet ilna nitkellmu fuq dal-affarijiet. Imma uffiċjalment bdiet fil-bidu ta' sena. Mhm, mhm, mhm.
Naturalment, kull ħaġa li tagħmel fita hawnhekk hija biex ikun hemm aktar inklużjoni u aktar komunikazzjoni. Però kif beħsibkom tmexxuh dan il-proġett? Ġifieri ħatibdew talmu lill-għalliema, jidilna ftit aktar. Mela, wara konsultazzjoni u kena diskussjonijiet ma' Marilena u ma' tim tagħna. Żgur għax naturalment Marilena kif kienet qed tgħidilna fil-programm l-ieħor u x'hekk, bdejt titgħallem il-Braille oltre ġifieri snin ilu. Ija, minn dok għandi tifla għandha nine issa. Disa' snin hekk hu. Sirt naf li she's blind when she was three months. Five months, officially five months. U minn hemmhekk ili nagħmel riċerka u nistudja Forsi għal beneficju ta' dawk li ma kienux segwew il-puntata tiegħek, mm. però ħanamlu referenza wkoll illi tistgħu titħlu anki fuq YouTube fejn hemm l-episodju kollha u taraw anke l-istorja ta' Marilena u Melania ħalli tisimgħu ħafna aktar. Però għal beneficju minn ma segwix il-programm fejn kien hemm inti, kif kif kienet l-esperjenza tiegħek ġuri kif skoprejt, kif skoprejt il-mod ta' talim? tal-Braille? Mela, jina um, konti li 15 years LSC, xfri esperienza um, educational experience kelli, pero għatma kelli kas ta' visually impaired, mhm, mhm. u iktar iktar blind. Um, uh, Ovvjament fil-bidu kienet xokk ta' kif ħanallem ma' tifla, imma I decided I have to act, not just feel pity. Um, u għanna l-internet, it's a great tool, u minn hemm iktalim ta' xaw Malta. differenza kbira minn disa snin ilu, tmin snin ilu għal-issa u koll. U issa bdi l-inizjattiva ħatkun iktar aċċessibli il-servizz. Ġifiri inti qbat eh, metodi ta' kif għallimt inti lil Melania u edha tejn sabiex ikun jista' jingħata dan it-tip ta' talim mill-esperjenza tiegħek. Yes.
Għal kif ħa tiġi applikata illum il-ġurnata? Iva, da suġġett mhuwiex isek sejr l-iskola titgħallem il-matematika iżu għandek proċedura waħda tfoloja lila. Mhm, mhm. Qed nitkellmu fuq tfal żgħar. Qed nitkellmu fuq tfal li għandhom sitwazzjoni delikata. Ekku.
Allora rridu naraw kif se waslu l-messaġġ illi it-tfal għandhom bżonn jitgħallmu l-braille għal ħajja ta' kuljum. Illum mhm. il-ġurnata sifer, isib il-braille fil-lift, fl-airport, fis-supermarket, fl-affarijiet li nixtru, nsibu kull imkien. Allura rridu nlestu, rridu nippreparaw. Għad-dinja ta' ehm, barra? Għad-dinja ta' barra u rridu ngħinu tfal tagħna biex ikunu jgħixu indipendentement u jutilizzaw teknoloġija. Il-familjari ħajkunu involuti qed nimmaġina. Eħe, ħamurru l-ura sekonda fuq il-kxet namlu. Iva, xina nibda naġi.
Għandek raġun.
Mela, ħlaqna dipartiment fis sular ta' fuq għax il-fita għal-grazzja talla.
Kull darba li nċalqu l-uffiċini naħsbu li ħadnu uffiċċju ikbar milli għandna bżonn u wara ftit xhur niskopru li huwa żgħir wisq. Il-proġetti li dejjem jivvintaw hawnhekk. Ħadna sular ieħor fuqna u ehm, ħloqna d-dipartiment fejn eventwalment ħanibdew nagħlmu l-brejl. Bellezza.
Bellezza, jiena rajtu u forsi nistgħu nuru wkoll xi filmati waqt ah. illi qegħdin nagħmlu din l-intervista wkoll. Ħa nagħmel referenza żgħira Karlu mhux għax irid nwaqfek. Minħabba l-Open Days li torganizzaw ukoll, ġifieri dak li jkun jista' jiġi. Eh, is-sabiħ ta' din l-entità tal-gvern hija li bibin tagħna huma miftuħin u kulħadd jista' jiġi jara x'qed nagħmlu. Appuntament, tistgħu tiġu għenni ta' eh, ċemplu reception numri tal-fita, mhm, ehm, u mhm. nikrew uħul appuntament ta' posta. Mhm. Ġi il-nis li qed jgħinuna li huma parteċipi ta' dan il-proġett huma Marilena, it-tim tagħna u kani soħrajn. Ġi biex ħaġa ta' persuna waħda għan fil-ħodu u vinta. Mhm, mhm. Ehm, qed niġbru l-konsultazzjoni minn għand kulħadd, kulħadd joħroġ li tiegħu għal ġid ta' tfal tagħna. Wara kollox it-tfal ħaj benefikaw minn dak li qed nagħmlu. 100%. Ġifieri jekk Marilena tgħidilna jien investu nixtru xi toys għat-tapposta jew xi gadgets jew xi devices li ħaj jintużaw għat-tfal. Iva, iva. Nistidhom fl-uffiċini tagħna jew kellha noħolqu xi events barra biex jħossuhom komdi fl-ambjent biex inwaslu l-messaġġ. E, e, ħafna affarijiet li nikrew. Meta nkunu lesti, ħan uħorġu fl-iskejjel u ħan nistidnu tfal jiġu l-uffiċini tagħna u ħan krew events. Bil-mod ħan naslu, x'mhux affarijiet li tiġri. Ekku, ekku.
Umbat, sa Marilena tkompli warajja, ehm, waqt li konna hemmhekk ftit ġimatilu, U koll ikkrejna il-Fita Friends Club. Fita Friends, ekku. Nissa fil-kas Marilena li għet il-lidja ta' Departiment Maġur. Għedin naftit u koll istal għatin nsemmuwa.
Nixin nejtu qabel man il-Friends Club. Mish ġast tiġi biex tagħmel il-brail, hemm proċess qabel ma titgħallem il-brail. Hemm xi etajiet jew limitazzjoni. Skont l-età trid eh, Toħloq talim. Program. Jekk huma blind from birth, ti talimhom kollox, m'għandhomx esperjenza ta' siġra ta' you know. Idu noħolqu program għal kull każ. Per eżempju, jekk huma jitilfu dawl iktar tard, ċertu skills diġà jkollhom. Żgur ma jfissirx li dawn twildu hekk jew. E fil-fatt intqajna ma stejjer reali anka propju f'din il-podcast fejn raw ċertu affarijiet, raw, raw il-ħajja mm. kif inhi blajnejn bħalma naraw aħna. Umbat wara ċertu żmien għandna intqajna persuni anka adulti hawnhekk bil-qeda ġew bil-qeda magħna. L-esperjenza hija differenti. Dak tmur dritt biex tgħallem il-braille Ah, fimtek.
Ma jekk ikunu blind from birth, hemm proċess itwal. Mhm. Donet, idu nalmwom tactile discrimination. Bejn soft, hard, materjali differenti. Din nejdu il-ħas tal-idejn. Eżat, you have to strengthen the wrist, għadhom zar. The okay. Fingers li jużaw it-tnejn li huma, um, simultaneously, um, ħabat mm. tracking, friem proċess naqra twil. Koordinazzjoni. U jekk tibda kmini u good foundations, then um, for school readiness, ikunu lesti, ikunu patfall l-ora fil-klassi u jsegwu l-istess program tal-iskola school curriculum. U dal-assessment ħatkun għadin tamlu hintom ġifiri minn dan il-departiment illi tejdu Mela, l-assessment huwa tajjeb, huma lesti biex jibdew jitgħallmu l-braille, lesti biex ikomplu fil-klassi tal-iskola. Li tajt Marilena li huwa importantissimu. Huwa l-bażi biex nibdew il-courses jew talim l-events li se noħolqu fil-brain. Ġifieri mm. hawn nies li għandhom tektar senses ġifieri sensazzjonijiet, feelings li nħossu meta missu xi ħaġa. Mhm, mhm. Hemm nies li m'għandhomx, min għandu iktar, min għandu nqas. Iva. Inti timmaġina li persuna li twildet visual impaired allura qatt marat il-kuluri u ħafna affarijiet oħra huwa diffiċli li tispjegom. Min ġiġa romu b'daqqa waħda tilef id-dawl dik il-parti hija naqra iktar faċli. Għandu l-perċessjoni differenti tal-ħajja.
Ġirridu nadattaw il-courses skont l-età, skont l-età, skont l-individwalità.
Partikolari ħafna. U li jem iva. sabiħ, um, this is a dream. Għal kull mother, jina kont wahdi ma tifla u iva. dedikajt 24-7 għalija li ta' fetwa iż-żwieġ. Unfortunately, friends, situazzjoni li ħatta. Um, Tibdillek ħajtek, Allura, we're giving those parents, those families, you know, um, hope And a big help. Bravi.
Għal teachers, għal LSCs. Eh, Ġi eventualment, kif qed jgħidilna Karlo, mm. ħatkun involuta wkoll is-sistema edukattiva tagħna Maltija. Iva. Yes.
Biex nadattaw għat-tfal meta jmorru l-iskola u jkomplu mal-komplement tal-klassi. Għax importanti.
Ħafna jgħidu jagħmlu affarijiet orili. ma jien irrispondihom l-università anke l-università jagħmlu kollox orili jew għandhom il-PowerPoints biex jgħinuhom joqogħdu aktar attenti. Sa jekk it-tfal tagħna qatt ma kienu exposed għal x'inhu qattu, x'inhi muntanja, x'inhi kif jistgħu jikkonċentraw u jifmu l-kunċetti. Il-tactile images u eh, l-affarijiet li jdu jmissu biex jitgħallmu iktar, dika it will phase out, pero l-braille it's always there, um, it's also a type of leisure li taqra, u jina konnejt Sorry, ġajt ħawwa da ġajt għetta eh, Il-braille u għal. Titfa l-emozjoni fija.
It's very nice.
Meta għajna l-ewel darba ma' Marilena, għajna użaw l-istoria tagħna kif sinna nafu. Yes. Marilena spiegatilna l-istoria tagħha. Meta ftaħna il-fita fl-ofiġini ġodda. U Marina kienet għaltinna u rejtna il-kodba li kienet tikra. Il-komment għajtu. Sentej u nofs. Sentej u nofs. U meta bdejt nara l-istorja ta' Marilena u xikrat id-dar. Ġiri, ma kellix strumenti biex tagħmel min jafxiex. Ikrat il-kodba għat-tifla tagħha.
Tibli ngħidu li intom għandkom il-keyboards ukoll tal-braille, ġifieri. Ija, minn hemmhekk beda l-interess li niddiskutu eh niżviluppaw da dipartiment ġdid u minn hemmhekk rajna l-kodba bil-Malti bil-brej. Fil-Malta ma jeżistux kotba bil-brej bil-Malti. Kollu bis-saħħa ta' Marilena u tat-tim tagħna. U hemmhekk ħlaqna dipartiment fejn qed nipprintjaw mm. il-kotba tagħna. Minn hemmhekk ġew diskorsi oħrajn. Għaliex it-tfal tagħna jridu jużaw it-tablets mhm. biex flok ma jaqraw jridu jisimgħu biss. Għaliex m'għandhomx jmissu l-karta u mhm. jaqraw kif naqraw aħna. Mhm. Allora, bis-saħħa ta' Marilena u tat-tim tajna opportunità biex it-tfal tagħna jmissu l-karta

Jispjegaw li. Tiżu għoddu attenti li daw il-karti ma jitafġux, ġifiri ma tektu. Kun karti, kun karta tafxen, maħek. Karta ta' posta.
Kemm ma tittoqgħod vera attenti li meta tala il-karta flimkien. U hemm l-użu tal-magni tal-printers 3D wkoll biex. Eh, dik idea oħra tal-Tagħtu esperjenza
Minti bl-esperienza tijak ġejta unek, samt l-idea tijak, għara kemmi soddisfazzjon għalik. Jek inti taqra sentenza u tajt It-tifel ħareġ fil-ġnien u ma jagħmel passiġġata taħt is-siġar. Għalina waqt li naraw nafu x'in siġra. Nafu xi tfisser mor fil-kampanja, imma min ma jarax kif kif se jfhem. Xi tfisser. Intom tikkrejaw Iva, nikkrew is-siġar u waħlu l-affarijiet fil-kodba biex it-tfal jaqraw jħossu mm, biex mm, jifmu mm. l-istorja. Ġulja ġibilna ktib ħannu nkun nistgħu iva. nirwam ukoll it-telespettaturi tagħna. Diġà urejni ħafna drabi ġifieri dawn il-kodba, però nieħdu pjaċiri li meta qed nagħmlu qed nagħmlu referenza għal xi ħaġa nkunu nistgħu nuru wkoll. U tużaw ukoll materjali ieħor mhux ġast il-printaw. Le importanti textures differenti. Textures differenti. Il-melanja kont għamiltilha sa chart Eżempju, felt, green, something smooth, it's blue colors mm. differenti u mm. isna kont mm. isni kont nuża kemm jista' jkun eh, dak inti kont tadatta tactile mal-kulur.
Iva, iva, iva. Ekku.
Infatti għanda um, favorite color tejli orange. Għax joġoba tactile u koll. Yes. Probabli minħabba fek. Yes, exactly. Ekku.
Kont sa nejdlek aktar kmini, għara kemmu u nura lik li intom li ħloqtu dan il-programm flimkien permezz tal-esperjenza intima, passjonanti u barra minn hekk. Esperjenza li ħadet ħafna riċerka biex tikkrea. Grazzi Ġulja. U koll, meta tara l-ħattijħor, juża daw mhm. il-kodba per eżempju, jew jieħu l-esperienza ta' dan il-program tal-Braille Hub eventually,

Jekk l-istudent jew l-istudenta weħel f'kelma, l-għallim jew l-għallima taf x'inhi l-kelma eżatt skont l-ispazji u xek. U għajin, vera tal-limt kemm inni. Jew il-ġenitur li jgħetma t-tifla. Jew il-ġenitur.
U anka per reading, għax fil-klassi jgħamlu ħafna per reading it-tfal. Allora ek, anka social it will help them, kolla l-ħabiba jew l-ħabib. Jistaw l-ħabib. Jistaw l-ħabib. Ekku, ekku. Is-siġra li semmilna Karlo għaw edha. Siġra, għandek fjuri, għandek kollox. Ġifri, għed it-tektajl, il-ħas tal-idejn, u għame ta' tħoss per eżempju il-bark ta' siġra il-rafnes.
Um, Eżat. Lara, l-ewel darba li ġit kellimna marrilan fuq dal-affarijiet. Mm. U rritna kif jgħamlu ħuta. U xtaraw id-drab biex meta mis il-ħuta letteralment minnu visual impaired, ikollu sensazzjoni li konna aħna meta morru Għan tal-ħut nixtu l-ħut. Tal-scales. Mhm, mhm.
Id-dura eh, għandek wata sabiħa bil-fjuri. Fenek. Ara, ara, ara, ġmil. Da kollox jisir in-house. Yes, kollox għawisi.
Għawnek. Investejna f'magni 3D printers, nixtru materjali kolla u Marilena u xarmejn jgwidawna mhm. biex naraw kif se noħolqu l-kodba. L-aħdar li semmejt inti, għara, it-terf.
Jina rrit bdejt kolla xie kontat, ok, babies. Mhm. They are exposed to letters, il-ħin kollu, jafu xie jfissru le. Allura il-mela il-tifla tijaj rrit, I wanted to expose her għal braille. Mhm. Għamilt labels madwar id-dar kolla, l-kitchen door, fridge, dan. qed tħossom x'qed ngħidilha x'inhu ma dejat li kollha taqsmu fil-brail ħab intom mal-ġenituri u mal-familjari. M'hemmx etajiet kif diġà qegħdin ngħidu. U anka the love to learn, the love for books. It-tfal mm. x'jattrattom l-istampi, il-colorful pictures. L-istejjer.
Apparti li aħna għandna kampjun tal-kotba kollha hawnhekk li seħ fuq eh, agreement li għanna mal-Merlin mhm. Libraries. Mhm. Aħna intajna ħafna awturi, skritturi, publishers. Grazzi lil dawn l-entitajiet kollha li bis-saħħa tagħhom. Għax isir kollox b'xejn.
Mbagħad għamilna eh, agreement mal-National Literary Agency. Mhm. Sawata. Għax dejjem ħawada. Biex kull xar noħorġu sett ta' kotba u jmorru fil-librerija u fl-iskejjel biex it-tfal ikollhom on-site l-availability ta' l-kotba. Ċemplulna, ċemplu hawnhekk l-uffiċini, għamlu kuntatt magħna ħadd iskopru aktar informazzjoni bħal pereżempju pan National Literacy Agency.
276 8008. Ma jistax niftakru dak Issa, jekk nispjegaw l-ġenitur u l-nis, għax għet jibda jaħseb u iva, Krejna xi ħaġa biex it-tfal jieħdu pjaċir. Hmm. Mhijiex, ma tispiċċax hemm l-istorja. Jien meta mur ġo airport, hmm. fid-dinja kollha, issib il-brejl Ma wiċċek kien kollu. Kemm inni nagħmel dal-podcast vera saret ta' fetwani dil-ħaġa. Kull fejn eh, immur. Eh, Qabat il-lift tal-fita u tara il-jem il-brejn. Kull fejn dur hemm brejn. Hmm. Hekk ma nafux nużaw il-brejn. Kif se ngħixu? Mhm. Għatfall, rridu nejnu biex jidarba jkun indipendenti. Spazji miftuħa għaw Malta, hemm bżon aktar għarfin biex kemm jista' jkun il-brejl indaħluħ kullimkien. Imma mhijiex kwistjoni ta' għax u tort ta' xi ħadd, hija kwistjoni li hemm bżonn ħafna aktar għarfin biex aħna naħsbu mm. bil-moħħ ta' kif persuna li huwa visually impaired jew blind kif ħanamlu l ħajtu aktar faċli. Ma ma naħsbux fiha sakemm ma niltaqgħux magħha il-ħaġa. It takes lots of time. Loss of time and resources. Mux tamed dal-kodba. Jina kont jien kon namel il-jili sħax. Inti kont namel tijak.
Tal-iskola. Mal-fita. Yes, imma qabel. Qabel ma tqajna.
Qabel ma tqajna.
ħabba tifla bal iskola konna merjili. Namlu jaffet għal-ħin tijak anki bħala persona l-xol tijak. It was just.
It il-ħin. It was just.
Melania.
Braille machine kont inħossni.
Eh, eh, eh. Imma kontx tajt Braille, ġifiri inti.
Kelli dik classic Perkins, my favorite. Perkins, ok. Ma kollo xek, tweġġa. Illum it-teknoloġija.
Veru?
Kont qed nieħu l-kimo, kelli kollu kull kien jiġani. Xinti kont għaddejja minn esperjenza oħra. Imma I love it, I love Braille, um, stairway to learn spelling, punctuation, grammar. You, you don't get that just from audio. Mm. You have to experience it. Ekku. Immaġina x-xogħol li tagħmel Marilena ma' tim tagħna. Mintu meta jkunu tfal żgħar, mm. qed nagħmluhom il-brej. Jaslu f'ħajjithom li rridu jistudjaw il-matematika, l-ġeografija, u jagħmlu mm. eżamijiet tal-fifth form, per eżempju. Mm-hmm. Għaliex? tifel jew vision impaired m'għandux ipoġġi. Ma nistgħux intuħ dik l-opportunità. Ħdej tifel ieħor ikollu l-karta bil-brail, ġi l-questions, l-eżami, mhm. ikun bil-brail. Mhm. Jagħmel eżami tranquillament kif jagħmlu kulħadd u jkollu opportunità. Għaliex le? Għaliex le?
tista' ssir. Għaliex persuna vision impaired m'għandux imiss il-brail meta jmur jivvota. Għallu għal-fita tejn. Il-Gvern Malti biex jipprintjati il-voti bil-brejl.
Hemm ħafna affarijiet li iva, nagħmlu. Kollox.
Ma nibdewx mit-tfal.
Referenza żgħira wkoll għall-Independent Living Hub illi għandna hawnhekk propju f'dan id-dipartiment. Semmiet Marilena il-labeling tal-cupboards, tal-fridge, il-prodotti li taqbad, per eżempju,

Meta tfal tagħna ngħinuhom bil-braille, these are secondary things, illi tfal tagħna mbagħad by using tactile senses, mm. waqt li qed nagħmluhom il-braille, qed tagħlem it-tfal jħossu b'subajhom l-affarijiet. Għax it-tikek vera zaħir tal-braille. It-tikek vera zaħir. Għan istaqsi mistoqsija vera stupida, imma di vera taddili minn ġorasi. U kull darba jwaqfuni, eh, ġifiri għawni, imma dejjem nibqaw għaddej. Għan istaqsi mistoqsija. It-tikek żgħar tal-brejl tagħmel differenza pereżempju għal min ikollu subajh żgħir, subajh kbir, il-font jista' jikber jew. No, no, it's uh, standard.
Yes, yes, it's the sensitivity, not the size.
Ovvjament imma qabel ma niġu għal standard braille li hemm fuq dak il-ktieb, tita li mom space awareness. Ok. Ta' fejn jiġu d-dots, għan nibdow muffin tray kbira with six holes. Okay. And we always go smaller biex it-tijom għalfejn, you know, Kemm interessanti. Kont qed ngħidlek l-ewwel, la darba marri lejna ma' tip tagħna jallmu tfal il-brail, allura qed nużaw sens sensis ta' subajna. Mhm. U mbagħad naslu ħaġa oħra li jibda minn hemm, mill-brail. Mhm. Aħna għandna tipo ta' placards mhm.
biex persuni biex l-impaired meta jmissu il-design ehm, arkitettoniku tal-uffiċini tagħna, Persuna viċin minn Perti set jimxi fl-uffiċini tranquillament mingħajr ma jinu ħadd. Billi jmissu dawn il- Plans, plans.
plans, eh, pjanta jisa. Mhm. Ta' kif inhom Floor qassam plan.
l-uffiċċju tagħna.
Mhm. U ma jħossu jkunu jafu fejn għandhom imorru biex jaqsmu l-uffiċċju. Hawnhekk xi ġifieri high tech u high advanced, hawnhekk vera safe għal għal dawn il-persuni kollha em, mhux ta' bxejn Tista' tużaha jippromote anywhere.
inclusivity ġifieri waħda u sew. Imma anka tiġu hawnhekk ukoll tista' anke uffiċini oħra, ħana mestedina jiena. Uffiċini oħra illi jistgħu jieħdu xi tip ta' idejat ejja hawnhekk, ħudu l-idejat biex tgħinu ħalli jkollkom uffiċini jew inkella e, intrapriża tagħkom tkun iktar inklusiva. Hawnhekk vera up to date. bla dubju li l-bibin tagħkom dejjem miftuħin. Wasalna fl-ħrax kull darba nibdew ngħidu mm. irridu nżommu mal-ħin imma dejjem nitkellmu aktar. Pero nsejt il-fita Friends Club, kena tajlek xaħġa marri. Ah, Importanti nsemmu għadi. Sorry Julia. Perkas nitkelmu ktar tard. Ejwa, nistaw namlu programmi, pero ejden naftit qabel ma nalqu fuq il-fita Friends Club li jimxi jitfit anki ma dan. Eh,
We're still meeting the parents. It's your toy, Fidek. Aha, yes.
Um, u flimkien mal-parents u mal-membri li ġojnjaw il-Fita Club. Um, Xi tittamel biex tidħol fil-Fita Club? Taplika.
Taplika.
Ċempel?
Taplika.
Taplika.
Um, it's for all ages, all disabilities. Um, we want to create a community where they belong not they try to fit in. program dedikat, eh, ġifiri biex nitkelmu aktar dwar il-Fita Friend Club, pero ħanamlu ftit ta' introduzzjoni. Mm. Tapplika u post fejn dak li kun jaqsam l-esperienza tiegħu. Isma' anka sempliċement, per eżempju, tkun ħadd xi oġġett jew tagħmel xi ħaġa ukoll tidħol fuq Facebook biex tara hemmx grupp biex ikun hemm reviews fuq dil ħaġa ħseb wara taqsam l-esperjenza tiegħek ma' persuni li qegħdin fl-istess sitwazzjoni tiegħek. Huwa post, grupp, pjattaforma? Mhm. Fejn ħan nibdew nintaw u nitkellmu. Ħajkun hemm attivitajiet. Fidej Marilena Nistabat, u Ġulja. Prosit.
Isma' ħanerġa' nistiednek għal darbohra lilkom it-tnejn. Le, le, le, Marilena biss. U Ejja, Ġulja. po- namlilkom kafe, grazzi għal Michelle Adoro, hawnhekk impoġġu bil-qed u nqogħdu nitkellmu ftit fuq il-Fita Friends Club. Em, Isma' qed jagħmlu diġà ħafna kuntatti magħna telespettaturi u vera qed nħu pjaċina mill kuntatt magħkom qed tgħidulna l-esperjenza tagħkom ukoll. Jiena nistedinkom tiġu hawnhekk tpoġġu bil qeda magħna u niddiskutu aktar ta' x'nistgħu nagħmlu fil-komunità ħelwa tagħna. Naf li ħatkun qed tagħmlu attivitajiet, affarijiet differenti, diġà bdejtu tagħmlu, għidulna naqra x'qed isir. Iva, diġà kien hemm ejnsejħu l-event. Dan l-event intqajna mal-ġenituri, ma' tfal biex mm. inkunu nafu x'jridu, x'għandhom bżonn, mhux iridu aħna, x'għandhom bżonn. Konsultazzjoni iva.
pubblika.
U fidej Marilena u Ġulja mm. issa biex inkomplu neħolqu l-events li sta jkunu in-house il-fita barra issa naraw. Networking.
Interessanti. U intom meta tintaqgħu wkoll naturalment ikun hemm persun fejdu lek tafx nagħmlu darba li jmiss u tafx klabbu. Xer ideas. Mhux hekk, mhux hekk. Da beda kollu meta konna qed nitkellmu ma' ġenitur bħal Marilena li qalilna il-fita li nirringrazzja ta' dak li għamlet ma' tifel tiegħi, immissa kif se nagħmlu xi tifel tiegħi ma jqgħodx waħdu d-dar. Mm. Jien għala fih nifsu ma jitkellmx ma' tfal oħra. Mhm, mhm. Minn hemmhekk beda kollox. Ekku, ekku.
U hemm adulti wkoll m'hemm xetajiet u xek fih dan il-klabb. Now it's just building a community, communicating with each other, Ekku.
a sense of belonging. Proset.
Inklużjoni fl-aqwa tagħha. Grazzi tal-li kontu maħna, ħana ġon il-taqaw darbohra biex nitkelmu ftit din id-darba, eh, mux fuq il-Braille Hub, pero biex nitkelmu ftit fuq il-Friends eh, Fita Club. Għal-darba li jmiss. Grazzi, nawguralkom ħafna aktar suċċess, edin tamlu ħafna ħafna ġit fil-komunità tagħna. U zamuna naqra updated, ħankunu nafu naqra x'qed jiġri u x'qed isir. Nirringrazzjakom ħafna. Vita, servizzi għal ħadd ħliefek. It-tieni parti tagħna tkun li niltaqgħu ma' familji, ma' stejjer interessanti. Illum għandi żewġ karatteri vera ħelwin bil-qeda miegħi hawnhekk fl-istudju. Għandna lil mama Karen u għandna lit tifel tagħha Quivin. Kif intom? Ok.
Tajjeb.
Għandek naqra vuċi baxxa Karen u l-inqal mikrofon hekk kara. Soltu. Jew sa kem tirranka. Għax ġeneralment il-mistednin li kollna mm. maħna fil-bidu jgħidu li sma, jena, jgħidin għax ħat istaqsini. Bat kif nibdew? Għas meta jwaqfuna daw, kara ma nieqfu. Kif intom, kwivin?
Alright, jena. Kif inti, kwivin?
Alright. Etnħu pjaċiri li ġejt bil-edha maħna unek illum. Ejdulna naqra dwarkom. Ma Mikerin u Kwivin, naf li Kwivin kull filgħodu imur idoq il-qniepen tal-knisja. Ejwa, kull filgħodu.
Tali ma raħal Kwivin.
Idoq il-qniepen tal-għaxa. Taħal-għaxa.
Ġifieri filgħodu il-resident.
Qed umlu kmieni. Aw u jħossu vera kuntenti, ara wiċċu kemm hu ferħan. Ħafna, ħafna, ħafna.
U waħdu jmur ta' jilbes. Eħe, eħe.
Iqum ibiddel.

Eh, għandek kuluri eh, li eh. huma neutrali u kollha jkanġu ma' xulxin. Ġifri taf tixtrilek il-mama ħija. U jaf jazel, kol ta' Jaf jazel.
Mela, xanka jekk morru ximkien. Ma nasalija xajt kim kienem għan liri. Jajlek dan ma joġobnix, jew. Joġbuk l-affarijiet tal-festa? Ejja. Għet isem il-gandliri.
Tal-knisja.
Tal-knisja.
L-aħwa proset, ġi naturalment għandek għal qalbek sew il-festa ta' Ħal Għaxaq.
Ejja. Bla dubju, sewwa. Hemm xi festi oħrajn jew inkella xi qaddisin oħrajn illi illi jinteressawk ħafna u tgħid mela jiena kull sena rrid imur il-festa ta' Rabat, pereżempju, fil-każ tiegħi jiena peress li trabbejt ħafna ir-Rabat meta kont żgħira u Birkirkara mal-ġenituri tiegħi imma r-Rabat man-nanniet. Dejjem rrid imur il-festa ta' San Pawl. Jien qatt ma mort, imma nixtieq imur xi darba l-festa ta' Santa Lina. Bil-Kirkara.
Bil-Kirkara.
Il-Bażilika ħija, ma kif konna festa sabiħa Mo, ħafna. ta' San Ġużepp sewwa. San Ġu- Aħna l-Kalkara San Ġużepp għandna. Imma dik ma taħlaxa. Dik ma taħlaxa, eżatt, eżatt. Ġifieri mhux ħadd iġi l-festa tagħna fi kliem ieħor.

jiġu jdoqqu ta' Birkirkara. Ta' Birkirkara.
Mbagħad tkun viċi versa la. Eh, ġifieri intom tinżlu
mill-banda ta' ħalaxa id-doqqu hemmhekk? Il-qniepen sewwa qed nitkellmu. Il-qniepen sewwa sewwa. Allura peress li s-soltu jdoqqhom ma taħlaxa, kien arta tu rasu għax jgħidlek kif ħan. Imma xorta ranġajt. Kif ħan idħol biex ma daw in-nies ma nafhomx biex eh, eh. nibda eh, imma minn hawn minn hemm għamel ħbib ma ta' Birkirkara, ġifieri anke l-mobile ġab u navika magħhom. Għaxu jien navika.
Issa meta tkun viċi versa, qed jagħmel minn kollox biex imur issa. Naturalment sa issa ndunajtu li Quivin jara minn moħħu, qed jara minn personalità differenti ta' kif aħna normalment nużaw l-għajnejn tagħna. Ma nafx forsi tista' xtejdulna ftit dwar l-esperjenza ta' Quivin, ta' kif trabba, kif kiber, kif daħal fid-dinja ehm, tal-Braille, pereżempju. Tużah il-Braille inti, Quivin? Le. Għidilna ftit, l-istorja tiegħek, kif tinnaviga fil-ħajja tiegħek kuljum. Qegħdin naraw ukoll sa issa sa kif tkellimna li inti limitazzjonijiet m'għandekx tagħmel kollox.
Le, fil-verità ma tantx għandu limitazzjonijiet. Kemm istorja sabiħa, u għalhekk qed nħu pjaċir, sorry waqftek. illi qegħdin hawnhekk taqsmu l-esperjenza tagħkom ma' familji oħrajn illi jsegwu din il-podcast għaliex hawn din il-perċessjoni hawnhekk speċja forsi għax Maltin żgħar, però għalhekk qed nagħmlu din il-podcast biex inxerdu l-kelma u ngħinu ħafna iktar familjari. Illi Għax forsi persuna li huwa nieqes mid-dawl jew dawk li huma omja totalment, il għaliex irridu nagħmlu naqra ta' distinzjoni wkoll id-differenza bejnietom. Eżatt, eżatt, għax anka kwiven Għax ħafna jaħsbu li għax nieqes mid-dawl. Mhm. Quiven għami totalment. Eżatt. Quiven anka għajneħ u ma tal-plastik. Eħe, eħe, eħe. Xi dak Taħriġ. prostizis għandu. Prostizis, ok.
Ġveri irrit neħħijom kull fil-axija, jaħsilom, Ok. jaġa jpoġġijom fil Imma hu għandu dil fil-verità huma qegħdin hemm biex inti Ma tarax Wan ma jitħolx trap u jkollux infection. Il-protezzjoni.
Imma qegħdin hemm biex inti meta tħares mhux ma tara xejn. Qed tara xi ħaġa, qed tara estetikament.
Eżatt.
Imma hu fil-verità meta jneħħihom għandu ġo moħħu li ma jarax.

Hemm xi ħaġa nieqsa. Dik hija d-dinja tiegħu. Mingħajru. Eħe, dik Id-dinja tiegħu. il-fatt li kellu 10 months.
Sewa.
Għaxar xhur. Eħe, u għaxar xhur kellu, illum għandu 11. Mhm. Fimt. Naħseb isu hi xorta kera ta' tajda, ma isu dr- dera hekk.
Kera u miex. Illa lix trabba hekk. Eħe. Allura isu Ħoloq Id-dinja tiegħu, il-viżjoni tiegħu, l-interpretazzjonijiet tiegħu għal kif qed jgħixhom illum. Eh, għax ħafna jgħidu l isu kif taqbad tajt, mhux aħjar hekk ġifieri minn duk inżajr, mm, fimt, imma mm. he doesn't know any better. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. U dik id-dejjaqni għax għaliex m'għandux ikun jaf aħjar. Iva, id-dejjaq inti għax inti tara b'mod ieħor. Imma mbagħad fil-verità U għamel ħoloq ħajja liħ. Mhm. Ġviri, u. Isma inti semmejt xi ħaġa qabel ma bdejna propju b'din l-intervista, inti kun qegħdin nitkellmu aktar kmieni, wet li ma jfissirx li jiena nara bħalek, din hija vera. Ma jfissirx li jiena ċertu kuluri u ċertu ċertu affarijiet narhom bil-mod ta' kif tarhom inti. Kulħa, u din din ir-risposta qatt ma ħajkolna ta' kif nara jien, kif tara jien, kif jara kwivin. It's very different, u din hija kollha l-interpretazzjoni tal-moħħ tagħna. Ġili anka fil-karozza jiena u r-raġel, nibdew jgħidli dik blu, ngħidlu le ta' ħadra. Naħa tiġri li.
U nibdew niġġieldu fuq mhm. kulur il-karozza ngħidlu le hi ħadra. Verità.
Fil-verità, mhm. jien ma nafx kif tara inti u sa fejn tara inti.
U jara b'moħħu U bidejh, għana jena nejdlu inti tibza li dejk. Pero mbagħad hemm is-sensi kollha pereżempju għax l-ewwel semmejna l-festi. Xorta jrid ikun preżenti biex għax l-ewwel użajt il-kelma tara jiena, tara b'moħħok, il għaliex tallimt xi ħaġa kemm ilni niġi hawnhekk fita xorta nirreferu għal ħaġa tara, qed tara bil-mod ta' kif il-moħħ qed jinterpreta. Xorta jrid ikun preżenti l-festa biex ikun hemm l-atmosfera mela, mela. ta' meta toħroġ il-vara, pereżempju. U anka ċertu diskors li inti tgħidlu. Ħafna pereżempju ġieli jgħidlu ejjara, mbagħad jgħidu li sori ta' sori. Mm. Għandna minnhom leħi, ngħidulhom jien hekk ngħidlu, ejja ħatara di. Għax qed jara bidejh. Issu qed jara bidejh.
Qed jara b'widnej. Jiena dejjem għallimtu ngħidlu mhm. inti tara Mhux kif nara jien. Mhux kif nara jien. Kemm inti tara bidejk.
Iva.
Illu allura bża għax hu jħobb ħafna jagħmel l-affarijiet tal-idejn u jekk jien naf jekk hemm xi ħadd. Nara il-bombi pereżempju.
Veru. Il-bombi tal-festi. Kemm mela, interessanti mela. dat-tifel. Eh? Jien ngħidlu eh. bża l-idejk. Għax inti dawk. Int dawk b'dawk tittara. Ekku, ekku, ekku, ekku. Le ma f'kollox. Isma' x'inhu ma l-hobbies tiegħek, Kwiven, għidilna, qed niskopri affarijiet jien minn dak li qed tgħidilna l-mami. Inniepel, nagħmel bombi, jiġri naqbad nixtri kaxxa u kollha nagħmilha l-aħħar darba għamilt bomba. U tfajtilha. Minn kollox. Per eżempju, għamilt il-bordura, il-bordura tal-fom. Eh, eh. Għamilt bomba fil-tarf, għamilt tisa bomba tal-gwerra. Umbat għalt li, għalt li għalfet t-twal melħu l-bżar maħħa. Umbat għattela biex nara xie għamel il-melħ. U l-bżar, meta l-bomba. Għax u jesperimenta.
Għax u ma jaqbadx oġġett. Isma tamila b'kautela dil-ħagġa. Eh, mela, mela.
vera. U anka t-tiħtu.
Nqoddu attenti ġifri l-messaċ li qed inwaslu hawnhekk fuq dan il-podcast. Le mela, mela, dejjem ikun hemm xaħat.
Imma anka jekk tajtu oġġett, mhm. jinnaf għamel ħabta faddal l-ajruplani.

għandna knisja f'Kampnar fuq Kampnar. Imma ta' barra għandhom għandhom ċertu knejjes li għandhom Kampnar. Mbagħad fuq is-saqaf tal-Kampnar għandhom Kampnar ieħor. U provajt nagħmilha bil-kartuna milt. Kħan nistaqsik mistoqsija kif tinterpretom dak li hemm barra minn Malta? Hemm dawn l-images li huma 3D tħossom bidejk? Kif kif tagħmilha dir-riċerka? Ma nafx.
Ħattu ħadnih Cordoba U tellajnieh fuq kampnar u beda jmissil qniepen.
Ta' xi eħe ta' monasteru.
Ah. U tela u beda jmissil qniepen u ġiddar ma nant l-ispiżjar ġab kemm il-kaxxa kellu l-ispiżjar. Ta' xenejt l ġuġ imbarazz. Tajtilom it-twiqi.
Għata t-twiqi. Isma d-dar tal-mamma mużew jgħaw. Ija, mbat nejdilom ħija min jiġi għal unaqrajnejkom għax

Legos jew hekk. Mhm. Għamel tħab tal-bloks insabba. Ja, jagħmel ajruplan.
Mm. U bat jgħidli ekku l-ajruplan. Nejlu kif kif speċi kif. Interpretajta. Mm.
Darba kelli Lego. U għamilt u għamilt ajruplan. U għallu li ma kif ma toqgħodx tara l-kuluri. Tabbar igurru ma' xulxin. Ngħidilhom jiena l-aqwa li nibni. Issa il-kulur mhm. jew ħodor jew blu jew jew. Ma tagħmilx differenza. Le ma tagħmilx.
Imma mbagħad kollox aħdar irid jixtri. Eħe?
Ejja.
Kollox aħdar. Ma nafx la ma kollox aħdar. Sprab li ħabba l-festa. Eħe.
Allu, eh.
Ġri staqsik jgħidlek diħadra? Ejji, anka morru per eżempju stationery jew hekk mm. eh, tal-ħanut jgħidli x'kulur il-fajl u jgħidlu ġib wieħed ma tagħmilx differenza taf kej. Aħdar jagħmel. Ma mbagħad per eżempju tużaħ il-brejl? Ma tant.
Ma tant.
Kien.
Imma naf li ġejt għamil xi korsi hawnhekk fita inti. Ejja, kien. Imma tant għax inti mbagħad ħanajdlek, vera ħażin li ma jużax il-brejl. Għax hu l-brejl irid jaqra, ġifieri jekk hemm ktieb. Kif tistudja Imma mbagħad jekk ġifieri? jiena hekk ngħidilha, ngħidilha mbagħad jekk ibatuli itra itra bil-kitba tal-lapes. Kif ma nkun nafx. Għax hu mbagħad ħa Jew ngħidlek, bajru.
tittara Mm, naqal karattru tiegħu. Sewwa. Hu karattru nervuż. Ġifieri dejjem Naqra, jammetti. Eh, le, le, vera, dejjem irid joħloq xi ħaġa, dejjem irid ikollu x'jagħmel, ma joqgħodx kwiet, mhux minn dak it-tifel li ħadd itfgħu bil-qiegħda. Fuq is-sofan tgħidlu.
U fuq oħa oħa joqgħod. Ma tarax kwiven hija. Dejjem Le. irid dejjem irid jagħmel xi ħaġa. Prost. Allura Allura, ma kollu xej, naqbad, naqbad L-skateboard, jew rota, u nitlaq. U joħroġ barra, jħej suq l-skateboard u jsuq ir-rota. Allura, mbagħad trid tidraħ. Per eżempju, meta kont intih karta bil-brej u joqgħod bil-qeda, kont naraħat jiffrustra ruħu.
U ngħidilha ħaqqat tagħha. U ġili vera, mm. ġili vera fiġa. U inti meta mbagħad qed tuża ħafna, ma jibqax jinħass. Mm. Allora jina mm. kontet nejt għalfej għet jinżel il-brej. Nitfalu dil-pressure. Iġi karta normali għagġa. Infatti referejt għalli aktar fil-program tagħna. Tider li kien hemm xi ħaġa fuq il-karta. Eh, imma meta l-huma u devices ġifieri oh, bid-device. devices.
Xorta. X'tagħmel użu ta' devices inti mela? Għandi reader.
Għandu reader. Il-pen reader għaw. Eh. Iġi dawn huma il-metodi assistivi biex inti tkun tista' tkompli fil-klassi mal-oħrajn. Eh, eh. Per eżempju, jekk għandu tekst, biex taqraħ kollu. Noqt naqra l-Bibja jena. Jena nishtiq tal-li jitallem il-Bibja. xie kemm interessanti l-Bibja, kwivin. Noqt naqraħa ma.
U tuża bil. Bil-OCR.
Bil-reader imma dik il-kbira.
Tajjeb li nagħmlu referenza fuq dawn il-devices li huma assistivi, din it-teknoloġija dan l-apparat li huwa assistiv, illi dan huwa kollu propju xogħol ta' din il-fondazzjoni fita. Jiġifieri kull device li jingħata propju f'pajjiżna fejn tidħol teknoloġija assistiva, kollox isir propju f'dan id-dipartiment hawnhekk, ġifieri għandna d-dipartiment ta' riċerka fejn għandna lil Owen u lil Carlo li jsifru jieħdu ħafna informazzjoni barra minn Malta jagħmlu ħafna riċerka, jitkellmu anke ma' professjonisti minn dipartimenti barra minn Malta, iqassmu ftit l-ideat għall-fatt li aħna n-niċċa tagħna hija ħafna iżgħar minħabba li aħna pajjiż żgħir ħafna. U hemmhekk Carlo u Owen, li huwa l-ICT Director, Owen, jaħdmu id fid biex ikunu jistgħu jġibu propju minn din ir-riċerka dawn it-teknoloġija assistiva f'pajjiżna u persuni bħal Queven ikun jista' ikompli bħajtu isma' Queven jgħix ħajtu normalissima għan-normalità li nafu aħna. In-normalità tiegħu hija viċin ħafna tan-normalità tagħna. Naf li ġibt kollox distinction fl-eżamijiet, Queven. Eh? Mm? Naf li kollox ġib distinction fl-eżamijiet. Forsi inti ma tridx tiftaħar imma jiena naf. Kemm inti bravu, ġifri kemm tkompli fuq il-livell ta' skola, bravissimu anki għall-età tiegħek stajt tkompli bħal bħal tfal oħra ta' ħadd oħra xaw din il-perċessjoni li forsi persuna li kollu impairment differenti mela it-tfal nżommu għam id-daru ma nħalluhom xikomplu. Għax fl-eżamijiet, il-ommi tejli. Mm. Tejli

Konfidenti.
Eħe, anka per eżempju, ħalaxa kienu għalulu biex idoq il-pjanu l-ewwel darba u jiena bil xi ġimgħa ma nistax norqod. Kwif, studja.
Kwif, doqqa, kwif, doqqa. Prattika.
Eħe, ħalli inti meta dan. Għandek ħutek kwivin inti? Ejja.
Għandi uħti? Aha, kemm għandhom żmien?
20? Eh, ikbar minnek. 18?
Aha.
Uħdax, jiena. Uħdax, iż-żajr inti. Tammel attivitajiet maħutek? Girls ħutek? Le.
Girl?
Aha, boy u inti. Skont, skont ma minn jaqbillu. Imma jidli naqra minn fejn ġibtu dan id-delizju tal-qnib, għan aeroplan, mela tibbini. Dak,
oħti, ratni, ratni, Għant li dejjem tara l-istess film, għant li biddelna għa. Meta kont zaħir?
Eh.
Xi jħobb eh. jisma daw tal-Malti, simpatiċi, eh. gawdenz. U għalt li isma naqa gawdenz. Umbat, Flejtin iġibu fej. Inselmu lil Fabian Xarida Karlo minn hawnhekk ħabib ħafna tiegħi. Fl-episodju 18 għax blament jafhom ġifieri li mu. Ta' parsu waqgħet il-qampina fuq il-kappillan. U qed timma tgħid kif kif jaqgħu, kif jinbnew, kif idoqqu. U bqajt l-ewwel kelli nipen żgħar taħt it-taraġ u mbagħad ġew tadda kbira dan ta' fuq il-bejt. U għandi u issa llum għandi ħamsa tal-bronz hawn. Aw ta' vera. Xumbat, per eżempju, Ġir ma kienieċ fil-familja dil ħaġa inti bdejta. U l-ewwel għamilhom fid-dar. Umbat. Taħt it-taraċ, ikon. Taħt it-taraċ. Umbat.
Kulħadd. Kien jieħu ras kulħadd. Flok neklik xaġar. Umbat tellajn jomlu fuq il-bejt. Oh, Umbat per eżempju, eh. nejdlek, nejt li l-ek eżempju, fissa fuq il-qniebel. Għandi wahda. Kemm inni najdlek.
Kellu xi sitta. Ħamsa.

Għax kont, kont indo. Tejġ viċin il-knisja. Kont indo.
Għalek dil-arja kolla. Kont indo, eh.
il-rozarju, il-qoddis, u l-attivitajiet tal-festi minn fuq ta' dar. Umbat, għettax ma niprofax ta' knisja. Għax u ekku, umbat, ikkirit jiddefess, jiddefess. Sewa, proset. Umbat, fajt indo, niven salum. Il-biraħ. Intajna jina u siħbi, il-bira ikun hemm il-barka, kun ta' ħamis, ikun hemm il-barka. Mm, mm. Għat ma naf li tajta tajjeb. Għat ma naf li tajta tajjeb, u das bizza ħada għazek, għax inti mux taqbad ampjena u taħseb li tkun ħafifa. Mm-hmm. Il-ampjena taqbel kbira ta' knisa siex kemm itqila, u l-kbira mm. naqra zaħira zaħira iktar ibsa. Xorta ibsa ma. Imma inti drajt l-akustika tagħhom kif iddoqqhom din second nature hu. U jisma' fuq il-YouTube.
Bħal kwalunkwe ħaġa. Issa mbagħad nitfixkel, ħa ngħidlek fiex nitfixkel. Hmm. Nitfixkel fuq tal-bejt u fuq tal-knisja. Għax tal-knisja kbar u jkunu naqra naqra tqal. Hmm. Ġid darba miegħi għalt li Kif id-doqqom, kemm huma tqal. Għax imbagħad jitefes il kulħadd te wkoll. Nimmaġina li.
Imbagħad ħanejdlek.
Imbagħad jiena nitfixkel. Għax ta' fuq il-bejt kemm tiġbdilhom il-ħabel u jisek qed tiġbed spaga. Isek qed tiġbed landa. Għax ta' fil-faħdej tal-knisja.
U ta' knisja se qed tiġbed jien naf siġġu.

Eħe, mela, ġili jieħu xi ħabib, ġili jieħu l-kuġina. Imma ġili mbagħad eh, ġili jkun ma' sakristan, imma mbagħad is-sakristan jgħidlu inti taf id-doqqa. Ħalli fid, ħanħalli fidek ħammur nara x'għandix nagħmel. Eh, fil-festi eh. eżempju, jiġu għalija.
Jkunu xi sitta minn id-doq, mod minn id-doq ieħor, imma joqgħod jisma' fuq il-YouTube. U tal-lim. Biex jara kif idu. Per eżempju, l-aħħar um, darba.
Jaf. L-aħħar darba mm.
kena xi tnejn. Moti. Mhm. Għasna meta kien. Mm. Kena xi tnejn. U deċidejna. U deċidejt titlu għax ma nipruvax naqra żgħira fil-mota. Iż-żgħira fil-mota. Mm. u marbuta rari ndoqqa. L-iktar li ndoqq jiena nieħu pjaċir indoqq jew tan-nofs jew il-kbar. Għandek il-preferenza.
Għax eh, il-kbar tiġdilhom l-irsin. Mbagħad l-irsin mhm. jaħbad ma' naħa l-oħra. Tiġi tiġbidhom jiġi jaħbad ma' naħa l-oħra. Allura ma tantx taħlilek ħafna saħħa. U meta tkun marbutin tixkem Tajja, għaddoqom marbutin. Għax marbutin t-tġbet li risin. Daw tamilom qabel l-iskola u kol. Ejja, mela. wara qabel.
Kull-jum.
Kull jum il-maltem xtamil. Imur. Imur.
L-umbrella.
Xorta imur.
Jiftaħ l-umbrella. Għax għad darba minnom kienet id-doq ta' Rosario. U għalli mximiex kienu du fil-bidu. Għatlu laqasaw ħadd il-knisja. Għalli ma xorta doqqu. Xorta ndoqquħ. Għas kien hemm ħadd. Mbagħad. Imma hu għandu commitment li jmur qabel l-iskola. Dixxiplina dik.
Ejja, eħe. Ġifieri jiena jisni bekk inħallih ukoll għax mhm, jekk mhm. daħal għal xi ħaġa. Commitment, eżatt.
Anka lessons, ġviri jek jemur lesson tal-pjano u ta' saxofon. Eh, l-istrumenti, ġviri mela vera jrid ikun ġara xaħġa biex jitlifom. Ġviri kif inġu ġurnata tipika tijak? Bdejt fil-ħodu bid-daq tal- Bdejt fil-ħodu, xitminja naqsin kwart. Mhm. Bid-daq tal-qniepen. Ġifiri, omt kmini, fiex kien tqum, fi sitta u nofs, ma jtek tajt? Fi sitta u nofs.
Tlesti għall-iskola u xek. Eżat, un bat immur,
indu, immu l-iskola, mhm. niġi, nati xeba l-nipen ta' dar. Jattijom xeba. Eħe biex il-kulħat li wasal. Eh. Un bat immur, ta' sitta, indu Rosario u dis, U nofs il-qudisa. Skont, per eżempju, tlieta jkollu l-isim ta' saxofon, il-ħamis tal-pjan. U tlieta ġili ġili kunem, il-barka. Eh. Allora jenna l-barka ma nistax indoqqa wahdi, irrit biex indoq zewġ tista doq wahdek, imma doq wahda biss. Il-laqqa tfal, biex imorru mija. I proset, biss ħatijak qed inkomplu din il-kultura Maltija. Kemm interessanti. Jekk inti għax Aħna, aħna din, nibben tagħna din erba' waħda. Erba' f'kamp nar wieħed u waħda l-kbira f'kamp nar ieħor, allura ma tistax inti doq waħda ta' kamp nar u kbira li għedha f'kamp nar ieħor waħdek. Mm. Irid ikun hemm xatt fil-kamp nar ta' kbira u xatt fil-kamp nar ta' tal-erba' nivel. Mhm.

Meta tibda ġifieri jibda idoq il-kampjonat tal-abbati jew minn ġewwa tal-knisja, Mm. nibdew tal-nieben. U Il-kju, meta- tieħu l-kju minn hemm. Eżatt, Fej u meta jikkomunika.
t- U meta tieqaf, qalu li imwaqfu, illum il-ġurnata, għandu Eħe. drajt, drajt il-kampjena. Ġifieri naf meta għandi nibdew, naf meta naf meta għandi nieqaf. U għandek il-mobile li kelmek, per eżempju, għax l-ewwel smajtek ta' Facebook. Għamel timer eh, ta' minuta. U x'tagħmel tkellima b'siri il-mobile. Ejja. Kien- Għaw Prosit.
tajja tilix għax Ejwa, għax mal-ewwel Għax tkellimna tisimgħek. di. Eh, Tisimgħana, vera, vera, vera. Aħjar minnu.
Stop di iktar. Top di.
Isma' jidenna naqra ġifiri fuq dawn it-teknoloġija assistiva. Tistudja bihom għall-iskola, isma' ħej biex ġib distinction bil-forsi li ti- għandek il-ħin li tistudja. Jew Bej- moħħok vera tajjeb li żżomm kollox hemm.
Bej- Fil-mużika, iva. Bej il- Għax il-mużika jisma il-peace Mm. u jirreġistra ġo moħħu. bej waħda oħra. Mhm.
Għax Il-mużika Ġifieri- ma taqraħiex u ma jaqraħiex Vera, normali. vera. fim. Mm, Żgur. Allura jdoqlu darba u bat jibqa. Nirrikordjawha Eh, Nirrekordjaw fuq il-mobile u nibqaw. Jirrekordja fuq il-mobile u Eh. anka qabel jorqod, jorqod jisma xi- imma hu anka jekk Umbat hu tiġi li jgħiduli. Imma kif ma tiddejjax tisma xi għandi nilqa' videos, nieħu l-videos fuq tal-qniepen. Allura ġili jiġi tal-pjanu, umbat wara jiġi koċ qniepen. Jgħidu li, nirrekordjaw. Kif ma nid- kif ma tiddejjax ngħidilhom jiena jekk jekk ma nismax dawk dawk qabel is-sod jekk ma nismax jew television. Qabel ma torqod. Jew mobile, qabel ma norqodx, nibqa' nġebed sa xi sija biex norqod. Kija ċiklu tiegħek, dik hija s-sistema tiegħek. Għax anke jekk sema diska, mm. aħna nkantaw il-kliem. Mm-hmm. U le, u jibda li per eżempju si si fa joqgħod ikanta noti. Allura mm, u hekk hekk u eżempju. U hekk hekk jafa diska mm, mm. ikanta noti u mbagħad jgħid li ħammur nipprova ħata fuq il-pjanu di. Eżempju l-innu Malti edha d-dar u għet nejt imma jista familjari di li għet id fuq il-pjano, ma għedlu inti id-doq l-innu Malti għalija. Kien jisimaw l-iskola, jisimaw id-daqqa.
Umbat.
Xinterpretan noti f'moħħu. Umbat. Mhm.
Għandi sidi, jena, blinu ta' San Ġużep.
Importanti. U noqgħod, noqgħod nisma. Noqgħod nisma l-innu. U għed darbet, u iwa għan prova ħassa jek nuħu zbal mux wahdijiet. Mux titallem. Mux nitallem, l-zbal li titallem. Per eżempju, eh, fissat, jena fissat fuq il-pjaneti. U noqgħod nara YouTube. Kif dejjem. Jihdu jieħdu s-sounds tagħhom u mbagħad tgħidli tgħidli kif ma tiddejjax ngħidilha għax biss sound għax biss sound li jiena nisma' inkun naf jew jekk hux il-pjaneta kbira kemm fiha qamar Jekk għandix kommet iduru maħħa dik, di jena, mbagħad mm. il- di il-pen, il-reader il-kbira tittuqat tamil eżat fuq il-klim. Ġifiri inti tixtri kodba biex unbat taqraħom lok din ir-reader il-kbira. Il-Bibja interessanti ħafna. Taqraħilek u tibda tisma' inti. Maġġeri nkuni jaqbad jaqbdu l-plakka u jaqlaw jeli biex ma nkomplix naqra, naqbad taqbiż li ma naqrax. Lema l-pen iktar iktar ħaxi il-pen biex il-pen ta' iktar flexibli. Il-pen tista' daħal afda.
Dal Eħe, pouch, xil-pen il-basket zaħira iż-żgħir.
u tista' ġorra. U ma Eżempju, l-oħra ma tibx aktar toqgħod. heavy. Ejva, ejva. U u l-oħra ma tistax iġġorha. Għax l-oħra jekk iġġorha. Kbira. Għax l-oħra jekk iġġorha ti tissib xi plakka għax bid-dawl taħdem. Ejwa. Eh, U ejwa.
xorta għall- l-oħra l-iskola, per eżempju għandek il-basket tal-iskola sewwa, u hi Isa isa di l-ma inaqra kbira, ti titġorra u Ejwa, ejwa, kol. ejwa, Fem- ejwa, il- tinfetaħ, Il-pen li tingħalaq. għandu jistet faħġo l-pocket. Imma għandek l-envision u koll, forsi Ejja. tista turjulna Karen. Ejja. Da jesta jaqra u kol ġfiriħu. Dan għamilna program milux Eħe. fejn tkellimna ħafna aktar Jilbes dwaru dan il- l-envision. Jilbsu Dan huwa wieħed mill-teknoloġija assistiva illi fita tejn biex naturalment jistgħu jinxtraw u jkunu aċċessibbli anke fil-komunità tagħna. X'jagħmel biħda? Kollox kważi kważi. Jgħin għal kollox. Aff ħaġa żgħira. Mhm. Ġifieri m'għandekx ġar kbir fiha. Ngħidin, ngħidin dak Darba taf xettila. Għalli

Għaliex illum ma morġ bih, ngħidilha għax dik li joqgħod ipalla. Għax jiena meta meta Imma jpalla. tista' titfija, le? Em, Jew le? Ma eh, xi le. dem biex hawla. Le, le, inti ti- Per eżempju, l-użu hi- tiegħu li jekk tixgħala taqbad- fil-verità, x'inti jekk mill-lenti taqbad- ma ħatara Ġinti la xejn. darba ftaħt l-idejn issa għajnek ċu li tandu ċali jkun Ħadd jiġi ixen. attiv. Atti, Eħe. eża, eħe. Eh, issa, mbagħad għalt li, għalt li għalfej Inti illum- xtużax.
għallum illum ma morġ bih. Jiena provajt darba immorru immur mid-dar sal-knisja. Mm. Ġol-ħitan, ġot-toqob, ġol-karozzi, ġol. Għax inti drajt mod ieħor. Għax jiena kun irrid nisma' u dik ma tħallinix. Tot li kar, kar, kar, kar, kar. Drajt mod ieħor. Jekk tħares lej, jekk toqgħod tħares lej il-kar tgħidli kar, kar, kar, window, kar, kar, kar, kar, kar, kar.
U it-tellef mill-ħsejjes li tisma inti minn widnejk. Għalek jiena naqra dan biex nużax. Iva, tużax biex taqra. U jużax biex naqra.
U e, tista' tużax anka biex jgħidlek il-colors, ġifieri
Imma tista' tagħti aċċess għal kamera għal mama biex issegwi x'inti tara wkoll. Eh? L-iktar ħaġa importanti. Per eżempju, jiena għax tatal u Karen tatal. Għax tafdani, għax tafdani, għax jekk tintelef tista' tgħidlu, tista' issib issib settings u ċempel l-ommok. Jew il-missierek, jew il-ħutek, jew il-nanna. Mux any, any person.
Irrid ukoll Inti ksejjed jiena ma jrid tistax ikolli l-app id-daqqa fuq ma il-mobile. nistax Dawk li taf inċempel- dan, Ma naturalment. nistax inċempel l-oħti meta ma jkollix. Nista' Eħe. nċempel l-oħti jiena biss. Jekk ma jkollix app ta' noċjali minn fuq il-mobile. Eħe, biss. jekk U l-mobile irid tgħidli- ikollok l-app tiegħu.
U l-mobile sewwa. tittixel il-kamera. U l-kamera ma nafx nixela. Allura bil-fors fuq bil-fors minn fuq il-nuċċali. Imma mbagħad

Mm. Siri, what's the time? What's the time? Titla l-boċċa, imma jie ma titlax. Mm. U mbagħad qabżet li. Għattu l-oħti, għawalt li kif taħdem. Għalt li per eżempju, il-buttuna li meta li jintafa l-mobile tittafa sa sakemm doqlok għaw, sakemm mm. jagħmillek żewġ daqiet. U mbagħad tgħidilha, qed ilma meta jintfieli għax meta jintfieli hu, meta jintfieli jkollok bżonn il-password biex terġa' taħdem, biex taħdem. U għalt li dik ma tista' tagħmilha xejn. Mm. Għalt li għax, għalt li għax dik, trid il-password u jiena mm, mitħabta. Meta jintfieli, mm. ngħidilha ma għamil il-videos. U meta tagħmel il-videos tagħmel il-password tibda taħdem. Per eżempju jekk jiena għamilt video. Sewa. Mhm. Eh, Smajt naqa, smajt naqa videos, smajt il-videos kolla li għandi ma tantx għandi fuq il-mobile xi xi 30, 33, 34. Ċanda.
Queven, vera ħadna pjaċir nitkellmu miegħek. U jekk xejn illum ġejta hawnhekk tagħtina testimonjanza illi ħajtek hija għaddejja bil-mod ta' kif tixtieq inti qed tgħix il-ħajja li trid tgħix

Inti kif issellmilhom in-nies?
Ciao. Ejt ciao, bravo, eżatt. Ciao ngħidilhom jien. Ħajkolna nagħlqu.
Ciao għalikom, grazzi tal-li kontu maħna l-programmi ħor interessantissimu. Da wara l-ofsenar ħajdaj, għax fil-kas nidrom wara l-ofsenar tajjeb. Tista, Iva, ġeneralment fil-ħodu ma toħroċ l-intervista, so tista jtidilom l-ħodu tajba ma bil-rata li l-imxajna ħna jaf kun wara l-ofsenar anka fil-ħaxija. Eh, mela, Il-ġurnata tajba waqt. Il-ġurnata tajba. Ciao guys, grazzi tal-li kontu mana. Fita, servizzi għal ħadd ħliefek.